086 mutsheleso apana pano fm vha ḓo ri falela afho fhedzi ndi khou ḓo ri thome ri yo nwa maḓi musi ri tshi vhuya ri khou isa phanḓa kha mbekanya mishumo yashu ya ro ḓigeḓa vhana msp ho pfhi kha ri se phanḓa nga mubveledzi Okay. ndi khou ṱoḓa uri ri thome hafhanoni eh, no thoma u dzhena dzaṱa ndi zwone ndi zwone zwone no thoma u dzhena dzaṱa na ya tsheni sekondari na pfulutshela tshipena sekondari ndi afho na musi ni kha grade seven eh, ndi khou ḓo ḓivha zwa uri zwo ḓa hani uri ini ni ḓiwane ni tshi khou joina khwairi ngauri sa ṅwana muṱuku hu na zwithu zwinzhi zwine na nga zwi ita musi ni tshikoloni eh, ndi kha ḓi nanga u gidima u fana na nṋe nṋe nda ndi tshi gidima tshikoloni ina nanga u ya kha khwairi ndi ngani ndi nga tou amba uri music nda ndi tshi tou funa nga maanḓa um na kerekeni ho vha hu nṋe we nda ndi tshi vhonala ndi tshi khou ima ima ndi tshi khou ita uri zwigubo zwa kerekeni zwi vhe zwi- hu vhe- zwi vhe zwi khou lugisiwa so um tshiṅwe tshithu tsho tou ṱuṱuwedzaho nga maanḓa uri ndi fune khwairi ndi ngauri khwairi ya tshimbiwa nga tshifhinga tsha studies zwino ndi khou vhenga hezwiḽa zwo pfhi ri vhe ri khou funziwa ngei studies nṋe nda ri ndi shavhela ngei khwaireng ndo vha ndi tshi nga ḓi ita zwiṅwe zwithu mara nda vhona uri khwairi i nga vha khwine u fhirisa studies ngori a thi khou nyanga u funziwa maths ḽi tshi khou fhisa
mara vhonani musi na ni tshi khou shavha u funziwa namusi ndi zwine na khou kona u ḽa ngazwo kha ri humele murahu musi ni tshi kha ḓi tou imba muzika wa gospel album yaṋu heinoni ya muḓifho ndi yone album yaṋu yo thoma musi ni sa khou imba muzika wa, wa, wa, wa gospel musi ni khou imba muzika wa rege mm. musi ni tshi ḓo pfuluwa hafha kha muzika wa gospel na dzhena kha muzika wa rege hezwa zwi tshi khou bva ngafhi ndi nga ri thi ngo to ṱuwa tshoṱhe kha muzika wa gospel ndi kha ḓivha hone eh ngori mudzimu u tea u dzula tshirindi wa tshifhinga tshoṱhe a zwi aweliwe hezwiḽa zwithu mm. ngauri vhaṅwe vha zwi ita nga u funza vhaṅwe vha zwi ita nga u tshina zwino nṋe zwine nda zwi ita ndi u imba eh ndi kumbula muṅwe munna no pfi tendani rabambi eh hola muṱhannga ra tshi to tshimbila na tshiradio tshingafha a tshi vha khou lidza nyimbo dza vho colbert mukwevho nyimbo dza vho khakhathi kale a tshi bva a tshi mpheletshedza mbudzini a tshi mpheletshedza thathe ḓakanani hangeni ri khou lidza nyimbo dza colbert mukwevho vho let thy will be done ri khathutshele mara dziḽa nyimbo dza kale vho phanḓa vhe ndi to sagasaga ro vha lwa tshithu tshisi dziḽa nyimbo zwino ndi zwone muzika wa rege wo fhaṱela kha nṋe nga ngomu mara ndo vha ndi kha ḓi ḓiwana uri ndi zwi itisa hani ngauri hu na mukene o no imba nga heyi nḓila ha vha na mukene o no imba nga heyi nḓila zwino nṋe thwadzi ha khou tea u fana na muṅwe muthu zwi khou amba uri tshifhinga tsha kunga tsho tshi ndi ḓiwane tsho vha tshi 2021 ndi afho nda thoma u dzhena kha muzika wa rege ndi tshi dzhena thongo nda thoma nda nda tingatinga ndo vha ndi tshi ḓivha zwa uri ndi khou itani ngauri ndo vha ndo ita research na uri okay uri ndi sa fane na mugede ndi to ita 1 to 3 uri music wanga u sa fane na mugede ndi to ita 1 to 3 uri instrument tshe nda khou tshilidza tshi sa fane na tsha mugede ndi to ita 1 to 3 ndi hezwo zwe nda dzhena zwa vhonala zwi tshi nga ndi khou phuletshedza no mba nga vhathu vho no tonga vho dokotela colbert mukwevho ndi vhafhio vhaṅwe vhathu vhane vha ni ṱuṱuwedza ri tshi lavhelesa muzika wa rege eh khakhathi murida eh shaflas ragimana eh humbulani ramagweja futhi havha vhoramagweja i i think vha vha to vha hafha tsini tsini na nṋe ndi khou amba uri ndi ene muthu we nda thoma uri ndi tshi dzhena hafha ndi ene muthu o thoma u to mpfonela kha vhathu vha no ḓivhalea eh uri ndi kale vha kha music wa rege vha nkokodza vha ntsendedza hafha tsini vha ri eh ndi khou tou uri a zwi ḓivhi uri hafha Hu tea u itiswa hani? Vha ntsivhudza fhaḽa na fhaḽa uri zwi itiswa hani ende vha si nitele vhutshivha. Ndi vhone vhe vha nṱanganyisa na Vho Dokotela Colbert Mukwevho. Ndi vhone vhe vha nṱanganyisa na Khakhathi Murida. Ndi vhone vhe vha nṱanganyisa na Shafulasi, ndi khou amba Vho Mulanda Magweja.
Fumiraru minete ndi bva kha awara ya vhumalo. A zwi anzeli u wanala hune vha nga tou wana muthu o no tou ri ḓani kha nṋe ndi ni funḓedze uri hezwi zwi tshimbiliswa hani nga nṱhani ha nga maanḓesa uri tshi khou lavhelesa muthu ane a vha uri ndi kale kha heyi nḓowetshumo. Eh, Ndi na zwiṅwenyana nga hafha mubveledzi. ndi na mungu une nda khou ḓori ni u thetshelese okay. E, e, ende hoyu mungu oye o no dzula wo luga nga ngei zwezwo ro lindela mungo vha songo hanga uri hone kha twitter at uh, phalaphala fm kana vha shumisa facebook ndi phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe e, ndi thome ndi lavhelesi nga ngei zwo no luga ngapo hai sumbedza zwi sathu luga fhedzi eh, ndi na muṅwe mungo wena ndi khou ḓo ri ni thetshelesa a i nga fheli no mbekamishumo ri sathu ya khouḽa mungo uri ni kone u thetshelesa nga nṱhani uri ndi vhona u nga ri ndi zwa ndeme eh, uri ri ambe nga vhathu vho no tonga vho humbula ndi ramagweja Eh, ni nga ri mini nga nṱhani ya uri ni khou pf- ndi khou pfa ni tshi khou sumbedza uri vho ni thusa nga maanḓa vho ramagweja arali vha tshi khou thetshelesa nga tshino tshifhinga Eh, nda vha ndi tshi nga zwi tamai mbiluni vha vha nayo i- i songo tou ḓa kha nṋe fhedzi ngori hu na vhanzhi vhane vha khou ḓi imba vhane vhaṅwe vha khou balelwa vha khou gobagoba vha balelwa u swika hune vha nga ya huṅwe fhethu mara ndo vha ndi tshi nga tama uri heiḽa mbilu ine nda i ḓivha uri vha nayo kha vha ise phanḓa na uri na music wavho ngori ndi muimbi and na music wavho ndi wavhuḓi u dzula u tamba redio tshifhinga tshoṱhe na uri vha songo nyama kha vha dzule vha tshi isa phanḓa ngori nṋe ro sedza vhone ngauri hafhaḽa hune vha vha hone Ndi a zwi ḓivha uri naho nda tou itisa hani, ndi nga si swike zwino. Mara ndi ḓo lwa uri ndi swike nga nṱhani ha uri vho no vha na aḽbamu nnzhi nga maanḓa, vho no vha na nyimbo nnzhi nga maanḓa. So ndi tama uri nga vhe vha tshi dzula vho tou fara nga u tou rala na muṅwe naho a nga vha khamusi vha tshi mu sedza a vha a sa elani na nṋe kana a sa fani na nṋe kana a sa iti zwo no nga zwanga. vha ḓi mu kuvhatedzaho vha mu vha mu fhe maanḓa na kha redzhuri kha ise phanḓa shango ḽashu ḽa afurika tshipembe nga maanḓesa ri tshi lavhelesa vhaimbi ri wana hu na tshifhinga tshine khamusi muzika wa vha u si tsha tou vha shumela wa wana u sa ḓivhi zwa uri um khamusi zwithu zwavho zwo dzulisa hani wa wana khamusi na vhutshilo havho vhu sa tsha fana na ha kale nga nṱhani uri a vha tshena na zwiḽiwa kana vha khou balelwa u tshila vha tshi ya phanḓa ini zwa zwino ni vha ni soweto pinville ni vha ni tshi khou itani um nṋe ndi a vuwa ndi tshi shuma nga matsheloni e, ndi shuma kha iṅwe khamphani no pfi td mudau atenis ndi hangeini ndo thoma ndi messenger ndi murumiwa sikuvuwa nda nda rumiwa nda nda ita mabambiri nda nda apuḽaya dzi date khothe zwo tonga ro ralo and eh, zwa zwino i ngauri nda ndi hanefhaḽa vha havha muthu no pfi vho mudau mun- vho muṋe wa feme vha vha vha ndi khou humbula vha tshi nṱuṱuwedza uri kha ndi ye tshikoloni vha ḓi to mpha na tshelede yo tou thoma uri yani tshikoloni ni ni ite eh, paralegal nda nda ita paralegal eh, nda phasa nda fhedza ndi tshi phasa nda fhedza vha ri hani nga si tsha vha murumiwa lini a ni tsha vha messenger ini vho zwine zwa ni tea vho ndi hezwi zwino nṋe hafhaḽa mushumoni ndi vha ndi khou dealer na zwithu zwinzhi u- ndi khou thusana na dzi loyara dzine dza vha hone eh ndi tshi khou ita dzibili dza musi dzi case dzo fhelaho so ndi to vuwa ndi tshi bva nga ḓuvha na ḓuvha ndi tsha mushumoni nga matsheloni u imba na kona u imba mafhelo a vhege u imba ndi a ndi imba nga mafhelo a vhege mara ngauri m- vhasa wanga i vha a pfesesa midzi kuṅwe tshifhinga ndi a vhaombela nda ri funa mushumo nga lavhuraru vha ntsedza vha ri okay u luga vha mpha ḓuvha nda ṱuwa nda ya nda phefuma ndi ya nda phefuma na nga vhuma lavhuraru ma lavhuna mini vha ya ntendela uri ndi ye afho fhethu ndi ye ndi shume uḽa mungo wo no luga khoyu

mulaedza wanu khou
Eh, o munna uyu noni nda ndi sa ḓivhi uri nda sa tendi uri ndi nga mu ḓowela ene muthu wa amba nga maanḓa wenda wani wani wani u khou ita phosho o munna a vula mulomo u vha a khou amba phoindi fhedzi a si muthu ane a nga sokou tou vula mulomo kana a khou sema muthu kana a khou amba mafhungo a si na phanḓa na murahu tsho itisa uri ho munna ndi mu ḓowele ndi tsha uri musi ndi tshi nga ndi khou thoma u bva nnḓa nḓila ha thi zwo thoma zwo khona khona kana zwo ima ima kana zwo ita zwiṅwe u ḓo tou ḓa straight a ri nṋe thwadzi ni ni phanḓa ha vhathu zwine na khou zwi ita zwo khakhea kana hoyu munna a thi ḓivhi ndi na khonani nnzhi mara hoyu munna ndi nga amba uri u namba wani kha khonani dzanga ndo ṱangana nae gerekeni o vha sa dzheni kereke ya vhoriṋe nda mu vhidza nda ri kha ri tou rimba khwairi a tshi vho fhumula nda sa kholi uri wa kona u amba nṋe ndi takhani ra tshiedana nda sa kholi uri hoyu munna ariti vhunzhi ha dzikhonani fhano kha ḽa afrika tshipembe ah, none noti kha ḽa afrika tshipembe fhedzi riṋe sa vhaswa zwavhuḓivhuḓi wa nga amba nga khonani vhunzhi vha nga amba uri ah, ndi uri hoyu ndi ene o dzhenisaho kha zwithu zwo no tonga zwa dzidzivhadzi kana zwa mahalo ya ho fhambana zwine zwine riṋe sa vhaswa ra ita zwone inwi u vha khonani yaṋu na uyu thakhani zwo ni vhuyedza nga nḓila ḓe zwo ntsireledza luṅwe na zwino vha kumbula ndi tshi hafha ndi tshi kha ḓi thongo tou nakani mara ndi kho ḓi hezwi vha khou mba ndi khou penya ndi sa ngi muthu muhulwane ndi nga nṱhani houḽa munna houḽa munna the way a vha tsini na nṋe ngayo zwo ntsireledza ngayo um ha thi ḓivhi mara ndi ene ne a ḓivha zwithu zwoṱhe zwe nda vha ndi khou zwi ita zwa bede ngori ndi ene o dovha a zwi kaidza uri a zwi itiwe arali vha khou nyanga u nḓivha vha mphedza vha ya kha houḽa hola muna mpheṱa ndi nga vha ndi muthu o fhelaho but ho muna o ntsireledza o nthusa nga maanḓa uri na ḓuvha na ḽithihi ndi songo vhuya nda bva nnḓa ha nḓila ndi dzule ndi muthu ono ṱhonifha ndi muthu ono sedzea sa muthu ane a vha right kha vhaṅwe vhathu ro ḓigeḓa kha palapala fm ya koporasi ya khashow dzhela afrika tshipembe namusi ro ḓigeḓa na rufhi wa ṋethwadzi zwine zwa amba uri na vhone mthetshelesi wa palapala fm zwone zwino skarda ri khou dzhia ṱhingo dzavho kha 086 3002503 kana vha rumele milaedza yavho kha facebook kana kha twitter vha vhudzise tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha khou ḓo vhudzisa hafha zwa zwino a u no hana a u no pfi ha thi fhinduli hezwi u ḓo fhindula tshiṅwe na tshiṅwe a thi ni a vhona ro fhiwo nga ḓivhona vhaṅwe vhane vha khou ḓinisedza vha hafha zwino ndo vhona muthu ane khamusi nda nga tshilisana naye ri a fanela u ḽi lavhelesa na ḽenelo uri u hone na muthu ane a khou tshila naye ro thoma ra fhira ngafha vha zwi ḓivha muthu tshiri zwa pata pata fema uri zwithu hezwi zwa thekhiniki tshiṅwe tshifhinga ri a ri khou ṱoḓa u pfuka nga hafhanoni zwa sa tende uri ri pfuke hone fhedzi kha ri dovha hafhu ri lingedze u pfuka nga hafha hai ndi tshi lidziwa phalaphala fm kha rise phanḓa na mbekanyamushumo yashu ri ḓo ya ra awela ra nwa maḓi zwino zwino sikale kha musi kha rise phanḓa eh, kha mafhungo a muzika musi ni tshi ṅwala hu na vhane vha ri riṋe ri tshi ṅwalai ri tou lora vhaṅwe vha ri ri vha ri khou ṅwala zwithu zwine zwa khou itea kha kutshile kwashu kwa ḓuvha na ḓuvha vhaṅwe vha ri hai ndi ndi tou ṅwaleliwa inwi zwi tshi ḓa kha mafhungo o ṅwala ni tou zwi itisa
zwi a bva kha kha uri ngetsho tshifhinga ndi gai eh, thi to bva ndo ṅwala luimbo ndi tsha studio ndi soko swika haningei studio ho muno no pfi gerabits thumi ndi muambi ndi sa ḓo muhangwa ngori nda muhangwa hoyu ndi ḓovha ndo khakhesa ho muno no pfi gerabits u to ndinga a vhona zwori ndi na vhege ndi sa ḓi studio u mbo ḓi posta biti

zwi khou ganama vhutshilo vho vhu khou ganama nga hetsho tshifhinga kana no ḓi tou vhona ha muṅwe vho vhu tshi khou ganama um zwa nga zwi lugii eh, ndi nga i fhindula nga luvhili fhedzi ha nyimele heiḽani ndo vha ndi khayo nyana mara nda ndi seyo khayo um ha vha na tshifhinga tsha luimbo lwa lwa makhadzi lwa ganama um zwa ṱumana hezwiḽa zwithu zwi tshi ṱumana ha vho no ri na luimbo lwa lwa khakhathi lwa uri tshigalane manyelise tshi ḓo to luma gai gai eh hu no tongiswa ngauri zwa nga zwi lugi ndi khou tongeliwa havha na luimbo lwa shafulasi lori zwa nga zwi lugi ndi ḓo dzula ndi khombe vhathu vhathu vha dzi ḓivhe dzi nyimbo Dzo- ndi dzone dzo nṱuṱuwedzaho zwino nṋe nda thoma u sedza nyimele ye yavha ya itea ndi khou i vhona na kha nṋe nyana ḽi ḓo fhindula ḽiṅwe fhungo iḽi zwino zwa ita uri holuya luimbo lu ḓe kha nṋe ngori na dzimbudziso dzo vha dzi khou ḓi ḓa dzi nnzhi na kha na na wena ndi khou amba ndi tshi ri vho mudaho ndi shuma navho vha vha vha khou ḓi mbudzisa uri ini hu khou itea mini mara nda sokou tou ri hai zwi ḓo luga zwa nga zwi luge

ungari zwi khou zwi khou- zwi khou vhonala zwi tshi nga zwi khou naka zwi gugana muruwa
0860002503 kha thome ri fhire ngafha

fumbiliṱhanu wa minete ndi bva kha vhare vhumalo zwine zwino sikala ḓo vha ri tshi khou amba na vhone vha tshi khou vhudzisa tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u vhudzisa namusi ro ḓigeḓa na ro fhiwa ṋethwadzi na vhone mtshielisi wa phalaphala fm vho ṱanganedza uri vha vha tshipiḓa tsha no mbekamishumo vha songo angori live kha facebook twitter eh, khathihi na na gai na youtube vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe Eh, na nga lavhelesa ro fhiwa riṋe sa vhaswa ndi yeah. khombo riṋe sa vhaswa na riṋe ri khou ḓipanga nga ngomu ngauri ri nga si to amba nga havhala vhaṅwe vhane vha khou ri vhona zwa zwino ra sa ḓidzhenise nga ngomu ra amba nga ṱhonifho e i a konḓa nga maanḓa fhedzi kale wa u tshi nga amba nga vhomakhadzi na vhomalume wa vhona vhaswa vha musala ulai vha tshi tou khuthala vha vha na ṱhonifho khulwanesa ndi khou ṱoḓa ḓivha zwori inwi malume vho daniel size still date na sea vho tamba murole ḓe kha vhutshilwane
Hei ndi tshi swika hafha makhuwani tho ngo swikela kha khotsi anga ndo swikela ha malume anga nda dzula muḓini wa malume anga ndi khou ḽa zwiḽiwa zwa malume anga, ndi khou ḽa vhuswa ha malume anga. Tshiṅwe na tshiṅwe ndi khou tshi itelwa nga malume anga nga nnḓa ha tshikolo ngori khotsi anga vha vha khou ndzhenisa, khamusi zwa zwi khou bva kha uri khotsi anga vha tshi dzula hone ho vha hu si tou vha fhethu huhulwane mara malume anga ndi vhone vho itisa uri na mudzimu ndi mu funese nga maanḓa muthu a sa yi kerekeni hafho ni khou nyanga u tolwa navho mara arali ni khou nyanga uri malume aṋu vha- malume anga vha mpfune ni nga ita zwoṱhe na khakha zwoṱhe na fino sema na nnḓa mara nga swonda na vuwa na ya kerekeni havhaḽa muthu no vha wina vho nṱanganedza thi thi ngo vha nda vhona hu tshi nga ndi khou tshila na vhazwala vhanga hangeini nṋe zwa zwi tshi vhonala zwi tshi nga thi ṅwana wa ngei muḓini ndi khou wana tshiṅwe tshifhinga na uri nda vha ndi tshi nga wana zwinzhi zwo no nga nga zwi fhira zwa vhazwala vhanga a thi- thi- a thi ḓivhi na zwa uri ndi ambe uri mini nga havhaḽa muthu mara vho ita uri ndi ndi ḓi wane ndi so zwino ndi rofhiwa havhaḽa muthu u vho dzhenelela nga maanḓa

ndi khou pfukisela-vho zwe nṋe na nṋe-vho nda thusiwa.
Eh, hu na vhathu vhanzhi vhane vha nkhumbela dzi collab uri ndi khumbela at least ni booster kana kha kha nyimbo dza vhori nṋe dzi vhe right a thi haneli muthu nda nda ri ndi khou vha vhalai ndi ḓo vhala nda sia muṅwe mara ndi vhathu vhanzhi ndi vhathu vhanzhi a thi thu vha nda hanela muthu a tshi khou ḓo ita collab na nṋe ndi vhathu vhanzhi nga maanḓa i think na last week ndi venḓa hu na muṅwe nda ndi khou thusa ndi tou uri maṅwe na madzina ndi a hangwa ndi sokou tou pfesesa uri ndi zwi ite ndi khou zwi itela muthu muṅwe na muṅwe ngori na nṋe ndo iteliwavho zwiṅwe zwithu ndi khou amba uri nṋe thi na miṅwaha mivhili ndi tshi khou imba mara nda vha vhudza uri vhoramagweja ndo no imba navho shafulas wa tou mpfonela ri ḓani na luimbo lwa khakhathi ndi zwa zwino ndi busy nga luimbo lwo itelwa vho dokotela colbert mukwevho so ndi vhaṅwe vhathu vhane ndi tshi swika vha vha nkuvhatedza so thi vhoni uri nṋe tea u kuvhatedza vhaṱuku kha nṋe so muthu muṅwe na muṅwe ndi pfa zwo leluwa kha nṋe uri ndi zwi ite ngori hei mpho ye ndo fhiwa nga mudzimu ende naho nda zwi ita ndi khou zwi itela muṅwe muthu a i nga dzhiwi nga muthu ndi tea u zwi ita ndi tshi zwi ḓivha zwa uri mudzimu vho mpha uri i ite zwiṅwe zwithu kha vhaṅwe vhathu dziṅwe dza khaedu dzine na ṱangana nadzo sa ramuzika ndi dzifhio ndi u- ndi u- ndi u- ndi u sasaladziwa ni si na tshifhinga nda sokou tou ri e zwa zwino a thiho ndi ḓo kona u vha hone lini a sokou tou pfha uri khamusi ni khou mu ṱongela ende zwi khou amba uri thi zwino nṋe ndo ima vho ndo rali ndi a vha hu na zwiṅwe zwine zwa zwi khou nṱoḓavho phanḓa hanga kana hu tshikolo kana hu muṱa hayani a wana uri u khou nṱoḓa nga tshifhinga tshine nga hetsho tshifhinga a thiho kana a sokou tou uri ndi khou nṱoḓa gigini venḓa ndi khou humbula uri ni vhuye nda ri a thi tou vha na tshelede nda nga ṋamela ngauri vho vha khou nṱoḓa vhugigini nda vha khou ya nga thuso yanga kha vha mphe tshelede ndi ṋamele ndi vhuye hayani wa pfha a tshi ri thina ni tshi vho tshaya zwi vho nga a ni tshili zwavhuḓi ndi hafho hune a vho ni amba nga nḓila ine si vhe yavhuḓi mara nga uri muthu ndi muthu ndi a zwi pfesesa uri zwi a itea mhm.
musi na amba fhungo ḽa masheleni ndi khou zwi humbula uri mulovha eh, hei mbudziso yo swika mulovha kha ḓiresi ya mulaudzi prcbc co za eh, ndi mbudziso ino khou bva kha lufuno tshifhango a ri ndi khou vhudzisa nyimele dza u bukiwa uri musi ni tshi bukiwa ni songo ṋewa dipositi zwi ni fara hani ṋethwadzi zwi zwi zwi ita uri tshiṅwe tshifhinga ndi sokou tou vha na na u tshuwa uri zwi ḓo itea na ri ni tshi swika na wana gigi yone i siho no no takuwa ni khou bva makhuwani a sokou pfhi gigi i mabvete hezwo zwithu zwi vha zwi problem ende na wana muthu ane ni tshi vho mu founela na wana a si tsheo u fana na nga december ndo vhuya nda nda vhidzwa pfhi hu na party thi nga ambi fhethu ngori muthu ane a nga ḓi zwi humbula pfhi ro thi ngo mu farako zwavhuḓi mara ndi tshi mu founela ho sala ḓuvha ḽithihi o ḽa muthu a si tsha fara founu ndo bva ndi fhano lucky ndi uri nda ndi na dziṅwe gigi dzine dza dzo dza dzo badela zwa zwi tshi ita uri at least ndi si tsha vha ndo luza vho something kha nṋe ngeno 086 002503 phalaphala phalaphala lokovhela

eh, dzivhegeni dza murahu arali vha khou humbula 60th birthday eh, ya, ya, ya, ya, ya tvet college ndo ya nda performa haningei before ni tshi ya i think a week before vha vha vho no nifha deposit mara huṅwe a si khou pfi ni khou performa thaveni tshilungoma Ah, ni nga pfa muthu a tshi ri eh,
mara a si zwone zwine ra khou funa u funḓedza vhathu zwone ee ndi zwone zwine ngauri ndi vhona ungari ndi zwone zwine tshiṅwe tshifhinga zwa ita uri hu mbo ḓi vha na u pfhi havha ndi vhaimbi vha makhuwani havha ndi vhaimbi vha venḓa nga nṱhani uri vha makhuwani musi vha tshi swika vha ḓo ni vhudza uri ri khou ṱoḓa hezwi na hezwi uri ri kone u swika ndi zwone a ni vhona ungari tsho swika tshifhinga tsho ri ri shandule i nḓowetshumo ya muzika ndi vhona ungari ndi vhona ungari zwi zwi tou vha nga yeneyo nḓila cause eh u soko takuwa wa ya fhethu u sa ḓivhi zwine wa ḓo ṱangana zwo phanḓa i- it's a problem ndi vhona uri vhaimbi vhanzhi vha khou shaya zwino vha khou- a vha na tshithu nga nṱhani ha uri vha sokou tou ḓi takutshela kana vha vha ita zwine vha khou ita zwone vha tshi tonga vha khou ita charity eh a thi khou wana charity ya itiwa a thi khou wana muthu wa ita zwithu ngori u khou tou zwi funa zwi mbiluni yaho mara vhaṅwe vhaimbi ri vha ri na miṱa ri vha ri khou tea u sapota vhathu ri vha ro litsha zwiṅwe zwithu um arali ri tshi shuma nga uri no shuma maḓuvha ngana mushumoni arali no ḽeḽo ḓuvha no ḽi no ḽi lova maḓuvha aṋu a vha khou fhungudzea zwine zwa amba uri ni tea u vha no fara something 086 002503 nṋe ndi pfa na malofha anga a tshi khou vhila musi ndi tshi amba ngeli fhungo ngauri ndi vhona ungari haya ni hone hune vha fanela uri vhea phanḓa vha sa thu vhuya vhaṅwe vhathu fhedzi ndi luambo kana ndi ngari uri ndi mafhungo ane ndi kale ri si dzulele u amba tshifhinga tshoṱhe uri na riṋe vho sa vhathu vha hayani kana vhaimbi vha hayani kha vha dzhieliwe nṱha fana musi u tshi dzhieliwa vhaṅwe vhathu nṱha fhedzi na vheiwe sa vhaimbi ndi vhona ungari hu na zwine na vheiwe na fanela u zwi ita ni fanela u ima ya vheiwe ndima uri havha ḽa vhathu navho vha kone u thoma u ṱhonifha

not ine hashwe ndo zwi amba zwavhuḓi uri ha nṋe ndi kha vhapo ee uri mara mara vha zwi ḓivha ndi mushumoni ndi shuma vho zwezwi so wa muimbi hezwi zwithu hezwi zwithu zwi na khakhathi khulu nga maanḓa tshiṅwe tshifhinga ni nga wana uri vhathu vha khou ni dzhia nga nḓila ine muṋe na ḓi dzhia ngayo mara na to mu ḓi dzhia sa uri okay ndi nṋe ne thwa tsiropiwa thi khou tea u ṱongela vhathu mara ndi a ḓivha zwine nda khou zwi ita zwone zwi khou amba uri na music une nda khou u ita kha u ṱhonifhee ndi hafho na zwithu zwa uri o munna a bva tshi ḓa afha a khou ḓo tamba u khou ḓo imba zwithu zwine vhaṅwe vha ḓo sala vha right ngazwo 086 0002503 phalaphala lokovhela phalaphala ndi khou vhudza upfhi vha hone mutshilisi wa phalaphala fm thi khou ḓivha uri zwi khou tou bva ngeno kha nṋe na fhedzi thi khou vha pfana luthihi phalaphala phalaphala ro fhiwa nṋe musi ndi tshi thoma ni ḓivha ndo thoma ni ḓivha kha vhudavhidzani ha thekhinolodzhi ndo thoma ni vhona kha tiktok ndi khou ḓo ḓivha zwori vhudavhidzani ha thekhinolodzhi kana zwileludzi zwa vhudavhidzani zwi thusa nga nḓila ḓe kha muimbi ngauri vha hone vhaimbi vha shoyani vhane vha vha uri havhana na akhaunthu ya tiktok hana na akhaunthu ya facebook hana na akhaunthu ya twitter na tshithu na tshithihi fhedzi u sokou ḓivhudza uri nṋe ndi ḓo tou beba muzika wanga nda u rengisa musi ndi tshi swika ngei ṱheanḓou kana musi ndi tshi swika silomo taxi rank
uh, social media i, i, i right bad tshiṅwe tshifhinga ya dovha ya si vhe right mm. zwi nga bva khori vha khou i shumisisa hani nṋe ndi tshi thoma zwithu zwanga i ndo zwi thoma kha tiktok kana zwo tendeliwa amba branded yeah. ndo zwi thoma kha tiktok eh, ndi khou sokou ita zwezwi vidio ndi tshi ita vhathu vha ri u mutukana uyu noni u nga rona zwiṅwe zwithu ndi khou amba lwa luimbo lwa zwa nga zwi ligi ndi tshi thoma ndi tshi lu ita ndo vhudzisa kha vhathu uri ndi lu bvisena i think u nga vha na vhathu vho no swika a vhanzhi nga maanḓa vha ri hei hezwo zwithu zwi khou tea itiwa ngo ṱavhanya zwi bva kha uri ni khou i shumisisa hani ni khou amba mafhungo ane vhathu vha khou a pfana ndi hafho na ḓo wana uri ni na vhatevheli khayo ni songo i misuse ni songo i shumisa nga nḓila ine ya vho ḓo sia vhathu vha tshi vhoni vhona ni tshi nga ni muthu muṅwevho mara social media ya thusa nga maanḓa arali ni khou i shumisa zwine na khou i shumisa zwone fhedzi zwi amba zwori zwileludzi zwa vhudavhidzani ini zwo no ni vhuyedza zwavhuḓi vhuḓi nga maanḓa
kha dovha hafhu ri lingedze mthetshelesi wa phalaphala fm lokovhela 08 ndi hafho ndi mthetshelesi wa phalaphala fm ra khou dzhia mbudziso dzavho phalaphala

ndi khou livhuwa nga maanḓa vha ḓo thusa thusa radio ni tsere nganda Eh, hai thi thu vhuya nda ḓiwana ndo ndo bva nnḓa ha south africa Eh, ndo ḓiwana ndi khou imba vhane vha fhedzi thi thu bvaho mara u bva ndi a zwi funa ndi lifhio shango ḽine nda nga to takalela uri hafha nda to swika ndi ḓo zwi pfa zwo ri ha ndo swikelela miloro yanga
ndi khou imba nda to ya zimbabwe eti nda swika nda imba rege nda vhuya nda ya botswana botswana na musi ndi sa khou imba ndo sokou tou dzula ndi khou vhona shango ḽa botswana fhedzi ndi right
ndi khou vhona mulaedza no khou bva kha mbedzi a vha farai france muhashi a ri ndi u bva tshiṱavha sambanḓou tshimambere a ri roṱhe msp mbusi yanga ndi ya uri kha muyeni wawe msp eh ba u khou ita mini hoyu rofhiwa kha u ita uri khamusi a ṱuṱuwedze vhaswa uri vha fune muzika wa tshivenḓa ni sedze uri muzika wawe u vha u tshi khou tevhelwa nga maanḓa nga vhaswa um
tshine nda nga thoma amba ngatsho ndi uri ndi imbesa nga tshivenḓa ende nda imbesa milaedza ine ya vha i khou laya vhaswa vha khou gonyaho vha khou aluwaho ende zwiṅwe ndi uri arali nda wana muswa a khou thoma zwithu ndi a ima tsini nae nda mu ṱuṱuwedza eh uri ri zwi ite ende ri imbese nga tshivenḓa mara thi khou ri dziṅwe nyambo ni songo imba vho ngadzo mara ri imbese vho nga tshivenḓa u itela uri luambo lwa tshivenḓa lu songo fa lu dzule lu hone
vhutshilisi wa phalaphala fm a zwi gumi hafha fhedzi nṋe na rofhiwa ri nga sokou dzula hafha ra vha ri tshi khou amba Eh, tshi ḓo swika tshifhinga tshine musi ino mbekamishumo tshi swika magumoni a ḓo takutshedza a ri nekedza muzika wawe kha vhane vho ri a vha muḓibi kana vhathu mu pfa tshimbai vha ḓo mu pfa fhano kha phalaphala fm kha ri thome ri nwa maḓi musi ri tshi vhuya ri vha tshisa phanḓa na u lavhelesa eh, milaedza yavho khathihi no dzhia ṱhingo dzavho kha 086 000 2503 Hello.

ro ḓigeḓa muthetshelesi wa palapala fm na ro fhiwa ṋethwadzi na musi nga lavhuraru kha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa vha na msp hune na vhone vho ṱanganedzwa uri vha vhe tshipiḓa tsha no mbekanyamushumo kha vha tshimbile vho ri ṱalela kha facebook vha ri ṱalele kha youtube vho ṱoḓa phalaphala fm ri nalo misi yoṱhe vhala vhane vha tama u tou amba naye kha vha shumise 086 002 503 phalaphala phalaphala ro fhiwa musi ri tshi khou amba nga mafhungo o ri no vhuya na imba nga maanḓesa gospel ri na muthu avha hai ahuna muthu ri tshi khou amba mafhungo o ri no vhuya na imba ah ḽo kovhela ndi hone ndi nga vhudzisa ni ngee uri ni kho i rofhiwa
nda khou livhuwa nga maanḓa ah ndi khou livhuwesa
iwe mandi ko fanga ri ndi ndi da fa kambi ngan hai zwi khou- zwi khou- zwi khou- zwi khou ḓa hone
heli ḽo mala mutshiledzi wa phalaphala fm uri zwi khou gana muluwa zwine zwa amba uri zwi nḓilani zwi khou ya hone ro fhiwa tshiṅwe tshifhinga sa muthu ane a vha kha yenḓowo tshuwo ine na nṋe nda vha khayo a zwo ngo leluwa uri u tou ḓisedze iwe muṋe uri yano ya ndi khou shuma ndi khou shuma zwi khou ya hone nḓila i khou vhonala uri ndi khou ya gai na ita ni tshi ḓisedza kana na ḓithetshelesa kana na ḓivhudza ini muṋe na ḓiṱuṱuwedza uri hai ndo no pfuka zwithu zwinzhi nga maanḓa kana ni sokou pfha ungari a thi thu ita na tshithu mani musi vhathu vha tshi ni vhudza zwa uri ni khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa ni sokou pfha ungari no amba zwa vhukuma vha tou nga vha khou amba zwa vhukuma mani um
hei na heḽo fhungo ḽo ḽine thi ḓo ḓi ḓivhudza ḽone ḽone ḽa uri u nga ri ndi khou konesa Eh, zwine nṋe nda ḓivhudza zwone ndi zwa uri ndi hanefho hune nda khou tea u vha hone fhedzi hai zwa uri zwine nda khou ita zwino ndi zwone ndi zwi vhona kana ndi zwi pfa nga respond ine ya vha i khou bva kha vhathu mara zwa sa ntshintshe uri ndi dzule ndi hanefhaḽa hune nda vha hone muthu u tea u aluwa thi mara a thi khou tea u aluwa nda ḓifhira kha ndi tenda uri bivhili i amba kana gerekeni kana mudzimu kana zwezwo zwine vhathu vha zwi ambisa zwone vha amba uri ane a ḓiṱukufhadza u ḓo hudzwa ndo arali nṋe nda ḓi vhudza uri nṋe ndi kona nga maanḓa nṋe ndi a imba ende ndi tshi imba zwa itea hai a ni khou fara yone a si mafhungo o tou ri ni tshi khou tou ḓivhudza uri ndi a kona nga maanḓa mm. ndi khou ambizwa ngauri tshiṅwe tshifhinga hu pfi arali wa fhedzesa tshifhinga tshinzhi u tshi khou sokou pfha ungari a u khou ita tshithu u sa aweli wa lavhelesa zwine wo no zwi ita mm. kana nḓila kana lwendo lune wo no lu tshimbila zwi a u nyamisa mara arali wa ita u tshi ima wa lavhelesa uri ya hu na nḓila fhethu zwi khou vhonala zwine nda khou ita zwone ngori tshiṅwe tshifhinga ni a fanela u ḓiṱuṱuwedza ini muṋe sa muthu mm, mm, okay ndi zwone nḓila kha nṋe i khou vhonala i khou vhonala ndi zwiḽa zwe nda ita no lwa luimbo lwori lwa gospel lwori mbofho dzo vhofholowa ndo luvha nda lu tshintsha nda lu bvisa na khafha kha renge lu ḓovha lu kha album i tevhelaho lupfhi hei ni muloi ni songo lovha tshilani ni lalame uri ni kone u vhona ndi tshi bvelela lu ono lwo luimbo zwino ndi a zwi vhona uri zwithu zwo ri eh, zwi khou vulea ndi hafho nda ndi khou ni ṱoḓa hone ndi hafho nda ndi khou ni ṱoḓa hone dzula ndi tshi sedza murahu ndi a koni zwi vhona uri a si nethwadzi wa mahola hmm. ho no vha na zwiṅwe zwithu ndi khou amba uri ḓi wana ndo dzula hafha zwine hezwi zwithu a zwi to apuḽayiwa hezwi zwo ri nṋe ndi ḓi hafha hmm. zwo kha uri vha vho sedza mishumo hmm. and a ni to swika na ri he nda nṋe vha to sedza vhone vhaṋe vha vha vha vhona uri nga ri zwo fanela uri zwi vhe nga ine ndini so ndi a kona u zwi vhona ndo dzula uri hai na musi arali ndi na muhumbulo wo give up ai hezwi ndi songo vha nda zwi ita na ḓuvha u bva kha nyimbo dzi no tonga a zwi lugisi soko ganamba eh, a zwi khou tshimbila muzwala none kha vhamphe muzwala ri dzudzanye u to pfani tshi ri muzika wa gospel zwi pfala zwinga zwi kulenya na ḓoni ri fha chorus ya luṅwe lwa nyimbo dzanu dzine no dzi imba dza gospel gospel
tidizo ndi mbiri pia ngori nyimbo zvi luṅwe na lu eh tikongo za mu nyongo dzhia fhala kha kha okay na luimbo lwe nda lu tshintsha lwa lwa joy celebration lwa uri ni a vuma nda lu tanga tshivenḓa lwa uri muya wanga uyatenda uri

ya ne a ri tende uri vhaṅwe vho ṋewa thi mudzimu vha nga si ri fhe zwoṱhe vho mikovhe ya tshilidzi ya fhambana nṋe zwino ha tou pfhi kha ndi imea ndi mbea fhati ni nga lila ndi khou vhona mbudziso ino khou bva kha netshila phala morris wa lisanda wana a ri ndo bva makhuvha kusini kwa gumbu a ri roṱhe mbudziso yanga kha nṋe thwadzi ndi ya uri ndi muimbi mufhio ane a nga ri hoyu nda nga ḓi vhona ndi tshi khou imba naye ndi nga dovha- ndi nga vha ndo swikelela hune nda khou ṱoḓa u vha hone ri na no misi yoṱhe
eh, zwi nga bva kha uri ndi afrika tshipembe kana ndi nnḓani mara
kha musi kha ri lavhelese hoṱhe fhano kha ḽa afrika tshipembe na nnḓa eh, nda to ri ndi tshi bvela nnḓa ndi tshi ya ngeseli nda ḓi wana ndi na muthihi wa vhala vhaṱhanga vha ha mali muthihi fhedzi Mhm. just a collabo navho eh, ndi nga pfa ndi right badi hafha afrika tshipembe ndi na vhathu vhane nda nga vha vhala nda sa vha vhala vho eh, vhaṅwe ndo to vha hangwa mara hu na muthu no pfi ramsey Mhm. ola munna ndi kale ndi khou mu khokhonyela ndi na vhuṱanzi uri ḽiṅwe ḓuvha u ḓo zwi vhona na amba naye amba naye hanefha um double r muvhudzeni muvhudzeni hafha um ḽiṅwe ḓuvha ni zwi vhone kana ni zwi pfe uri ndi khou ṱoḓa u shuma na ini mara ndi na lutendo uri zwi ḓo shumea na inwi dzhie miṅwaha mivhili ndi songo pfi tsharana na na makhadzi hezwo zwi nga itei hezwo u ḓo imba u ḓo imba na nṋe a si khou funa u ḓo kombetshedzea ngauri zwi ḓovha zwi khou mu kombetshedza ndi ḓo zwi vhea na thabeloni hezwo ndi uri ndi ramsey ndi ndi ndi ndi makhadzi and then vhora magonya ndo imba navho na dr colbert mukweo hava vhathu nda imba navho vhathu vhaṅwe vha ḓo to tevhela
tshine tsho phala phala fm khezwo tshine nda khou takalela tsho ndi tsho uri na havho vhane na khou funa u vha ṋea muledzho no namba na vha vhudze zwi amba zwa uri kha ri soko lavhelela uri vhege i sa thupela vha ḓa vha tshi vho amba maṅwe vho ri hai ndo pfha muledzha kha ino mbekanyamushumo ri a dzula kha tshithu tshi no fhisa ra dzula kha tshithu tshi no fhisa a u no hana ni fhindula mbudziso dzoṱhe ahuna problem ni ḓo dzi fhindula dzoṱhe ni ḓo fhindula habe vhadau vha hone hafha mutshilisi wa phalaphala fm ndi ri vha to sedza vha to ri eya ni ḓo zwi fhindula um musi ri tshi khou aluwa ri ṱangana zwithu zwinzhi zwo fhambanaho ino vhe na vha kha conference call na muṅwe muthu ni tshi khou sengisiwa kana vho khou sengisiwa muṅwe kana vho khou ambiwa na nnyi ni nga ḓi zwihumbula ya na vha ni khou sengela ni
um zwavhuḓi vhuḓi nda ndi khou tshi ita nda ndi khou tshi ita ha vhadzana vhavhili vhoṱhe ndi vha kereka tshigubu zwino ho muṅwe na ndi mu vhudza uri a thi ndi ngoho ndi khou amba ngoho to vha tingambi madzina thi mhm. mara arali vha khou thetshelesa vha a ḓiḓivha mhm. eh, um hoyu muṅwe a mpfonela a ri ah, ene u kha ḓi pfana na mugedene ndo ri hone

ndi maitele a kale ndi tshila tshifhinga ndi kha no laṱa maitele a kale ee ndi kha stage okay ee zwi amba zwori hoyu ane a vha hone a songo tshuwa tshithu hai kha tou fara dzi khwaṱhisi ee kha tou fara dzi khwaṱhisi ndi ḽa zwine ya pfhi arali vha khou ṱoḓa u funiwa na vhone kha vha funee zwi khou amba uri arali a sa khou ṱoḓa u ṱangana na milingo a songo dzhena milingoni
nṋe ndi ngazwo ndo ḓibvisa kha mafhungo a mdzholo muthetshelesi wa phalaphala fm ndi khou shavha mafhungo no tonga haya ini ni mufuni mutekedzi wa kaizer chiefs Yes. vhathu vha ri a sa zwone kha ṱuwe ini ni ri mini nga heḽo fhungo a sa zwane a songo ṱuwa a sa zwane kha rengeliwe vhatambi arali vhathu vha- vha- vha- vha kaizer chiefs eh, management u si na tshelede kha u ambe vha ṱalela vha chiefs vha swika 5 million man rantsha randa randa randa randa randa kana rantsha five randa five randa five randa five randa ri sende kha akhaunthu ya chiefs ri rengeliwe vhatambi vhane ra khou vha ṱoḓa atha zwone thi khou tou vhona na problem problem ye nda si i fune yanga atha zwone kha vha ri ndi zwiambi u tou ngo u tou vha na vhatambi vha sa anḓani navho ende riṋe vhatambi vhaṅwe ri vha ri khou vha ṱoḓa uri kha vha dzhenise mara tongo uri a ri si riṋe ro no selecta kha vha murengele vhatambi vha si na tshelede kha vha ambe ri ḓo ntsha dzi 5 rand 5 rand 5 rand heiḽa tshelede arali vha ṱalele vha tshi swika 5 milioni thi um tshelede ya swika 20 milioni ri a kona u renga vhatambi vhararu vhana ngayo heiḽa tshelede ngori chiefs i tonga i funa tsha tshelede arali vha nga mu vhona thi nga nḓila ine a khou ṱalutshedzea heḽi fhungo u tou vhonala zwori zwa vhuma kuma ndi mufuni mutikedzi muhulwane sa wa kaizer chiefs ndi tama u ḓivha zwori arali ya vha yo ḽiwa ni pfa vhuṱungu vhungafhani futhi ndi stadium ndi vha ndo to maker sure ndo dzula kule nyana ngauri zwi nga kha ḓi itea nda to nyango dzhena arali mutambi a si khou tambisa zwihone a thi faree zwavhuḓi ndi tshi lidziwa balapala fm na tshifhinga ya mbo ḓi ita ya malo minete ndi livha kha wara ya vhuṱahe kha ri thome ri fhirega fha musi ri tshi vhuya ro fhiwa wa takutshedza a mbo ḓi performa

for the horrific crimes that they commit. kha ri lwe na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe phalaphala fm ro imaima ra gobagoba huṅwe ra vhudzisa uri u ngafhi hei ha vuwa u kayakaya ri si nete ra fhedza ro mu wana ri tou vha ri sa ḓivhi uri zwawe zwi kha ḓi sokou ganama na ri khou tshoṱa tshirenzheni fhasi ya vha musanda vho tombo a lifhemi nṋe ndi vhotombo a ḽi senuse na muthu ndo tika miss p u ḓigeḓa na ropi wane thwadzi kha ro ḓigeḓa nga ḽa vhuraru ḽa ḽa vhufumisumbe tshundunthule a o rea vhumalo u swika a o rea vhuṱahe madekwana kha phalaphala fm Kha ri ḓivhe uri ri nga vhulunga hani muḓagasi na zwivhaswa. Musi ri tshi vhilisa maḓi nga geḓele ya muḓagasi, kha ri vhilise nga tshikalo tshine ra ṱoḓa u tshi shumisa. Ri dzule ro vala vothi ḽa firidzhi na u tsima zwishumiswa zwa muḓagasi musi ri sa khou zwi shumisa u itela u vhulunga muḓagasi. Ri hwale mihwalo yo linganelaho moḓoroni u itela u vhulunga zwivhaswa. Musi ri tshi dudedza moḓoro, ri songo u dudedza tshifhinga tshilapfu kha ri tshimbile nga vhuendi ha nnyi na nnyi hune zwa konadzea phalaphala fm phalaphala fm fm ri na nnu misi yoṱhe
pfi ndi mbo ḓi thoma u ima ekezo musi leswa pala pala matsambe ke mshumo shu ya rudi kete shuka magumoni nga utorani ndi kulibwa mshumo ne mongwe opo speed shano mbeka mshumo Nṋe ndi khou sendela kule zwa zwino, a mbo ḓi dzhena fhasi. Ro fhiwa ṋethwadzi, a na khou ri ṋea e, muzika wawe, a ri kanzwa nga muzika wawe. U bva kha Jones na Tshifise, Mister Lava Lava na Miss P, kha vhe madekwana avhuḓi a.